Helo, Gareth o'r Orang Utang ydw i, a heddiw dwi'n mynd i fod yn adolygu Fall Guys! Mae Fall Guys Ultimate Knockout yn gêm multiplayer rhag-lein gan Devolver Digital ac Epic Games, lle ti'n chwarae fel rhyw fath o jelly bean weird mewn amryw o sialensau knockout er mwyn ennill y coron ar y diwedd. Mae o ar gael ar Windows a PS4 a mae o'n lliwgar ac yn boncyrs. Wedi'w ysbrydoli yn ôl sôn gan gemau cae chwarae fel Bulldog a Tag. Reit so um, yeah, mae Fall Guys, mae bach fel um, uh, Gladiators neu Total Wipeout. Ti'n chwarae rhyw cymeriad uh, bach Yy, sy'n sy gorau... Gwneud chwarae gwahanol gemau. Fel arfer, maen nhw'n ras, ond weithiau, weithiau ti'n cael rhai lle uh, ti'n chwarae fel tîm, a wedyn bob round mae yna ta hanner y cystadleuwyr yn cael ei eliminatio, so mae hynna bach yn hwyl. Uh, so dwi'n jyst yn mynd i newid y ffordd mae boi bach fi'n edrych ar y funud. Mae o'n i stripy pyjamas ar hyn o bryd. Um, So fel, fel da chi'n gweld, uh, ti, ti, gael, ti gael coins, o, ti gallu cael coron hefyd, os ti'n ennill o'r gêm i gyd, ti gael coron. Ond dwi heb dwi heb di gael coron eto. Ond uh, bob gêm ti'n chwarae, ti gael coins yn y ffrag, a wedyn ti'n gallu prynu hein, so... Um, so fel da chi'n gweld, uh, ti'n gallu cael uh, costumes gwahanol, mae hyn dolyg yma yna, uh, unicorn, Hwna'n cool yn di efo fairy wings. Monkey King. Whoa! Dwi'n licio Monkey King. Dwi'n di ddewis Monkey King. Um, well i fi gael gwylod y matcho hefyd. O, oh, full Monkey King. Monkey King Gareth. Iawn, dwi'n barod amdani, dwi'n meddwl. Ah, easy. Reit, so... Uh, hapus efo'r costiwm, so dwi'n mynd i chwarae'r main show. So mae o online, so mae'n chwilio am players ar hyn o bryd, pobl eraill sy'n chwarae ar hyn pryd ydy. So mae yna 60 yn y round cyntaf. So dwi eisiau gwneud ti Dwi'n mynd i drio mynd mor bell a fedrai. Dwi wedi neud i'r ffeinal o'r blaen, ond... Ia, yeah, gan i weld, gan i weld. Dwi'n mynd... Mae'n ma eitha tricky. Gyd, gyd i weld. So, so mae yna ma controls, uh, so ti'n pwyso uh, un bwtwm i jumpio, un bwtwm i deifio, un bwtwm arall i gafael yn pethau. So mae'n really syml. Yr, er, er actual yy y y symud o gwmpas ydi'r bit anodd. So hwnna ti isio hwnna ti isio neilio mewn ffordd. Iawn, oce. Okay. So dwi reit ar y ffrynt. Ti'n mwyn hyderus. Mae yna rhyw axes yn swingio, so dwi jyst yn mynd i fynd amdani. Oh! O, dwi'n ei rhaid da so far. Rwan, mae'n y corns ma. Gwrw fwydio hynna, mae'n ei eitha hawdd, really. A fel ti'n gweld, mae'r uh, ma, ma players eraill i gyd yn chwarae wedyn, mae'n hollol chaos. Um, a mae'r camera'n sticio efo chdi, so ti'n gwybod pa player chw ti. A wedyn, o! Oh! O, oh, na! Disgyn, a ti just yn... Ti just yn mynd yn ôl i checkpoint dwytha chdi. Um, fel ti'n gweld, mae pob yn edrych eitha... Um, os, ne, os neb yn edrych fel bod nhw'n neud parkour, mae'n just gadw fel yna.

Ti'n just ddilyn nhw, a os ti'n cael cic allan, ti'n gallu dal gwachad reit i diwedd y, y rounds, gwachad y rounds i gyd. O, mae yna unicorn bach o fawr. O, mae'n rubbish, mae'n disgyn mewn hyd. Ond ia, yeah, so round over, 41 di qualifier. Dyna fi fanna. Monkey King. Hwyl ti! So ie, os ti'n gael dy eliminatio yn fama, uh, ti dal yn gallu gwachad y gemau eraill um, sy'n hwyl, cos ti, o leia ti gael gweld be, ti, be di'ch gemau. Cos mae bob gem o hanno, mae'n gyd yn random. So gwneud fel beth i gael, mae'n siŵr ras arall fydd i. Three top tumble. Yeah, so sgoro ni ti'r finish line. So da ni wedi colli 19 player. Dwi'n siwr fod ni'n colli tua 20 o yma, mae'n siwr. Dwi'n meddwl bod yna ta 4 round cyn i chdi gyrraedd y ffeinal, lle yr gyntaf i'r coron sy'n ennill bob tro. So dyma ni, hwnna di'ch finish line. Hwnna dwi yn anelu i fod mewn rhyw dau funud. Ar y blaen eto. Weithiau dio ddim y peth gorau fod gynta achos uh, ti'n gallu gwachio mistakes pobl eraill. So, dwi'n gorfod... Swn i ti trwy jungle ma. Oh! Mae'n party game eitha hwyl. Watch it... Ah! Mae 29 yn ei ti tgwa tgwa ma. Allan o 41. Ond dwi'n mynd i chansio hwn. O, reit, dan, sy'n ei daif reit ar y diwedd, nath yna helpu. O! O'n i'n concentrate, nes i ddisgyn.

So ie, mae'n hwyl, mae bach o hwyl, bach yn cartŵnaidd, bach yn babiaidd. A gêm i, gêm sa rhywun yn gallu chwarae, gêm i bawb. So, um, ie, yeah, na, dwi'n dwi mwynhau o, mae'n ma ideal os ti efo rhyw 5 munud i sbario, a ti jyst eisiau bat ydyn i chwarae. So ar y cyfan, dwi'n rhoi mm, 7 allan o 10. i Fall Guys. Checiwch allan, uh, mae'n cost ychydig o bres, a ti'n gallu talu am mwy o costumes a falle. Ond, ia, uh, yeah, dwi'n mynd i wario pres ar hyn byd. Just gael, just bach o laff. Diolch yn fatha bod costiwm nes i bastach na'n byd. Wel, gobeithio wnaethoch chi fwynhau'r adolygiad yna. Cofiwch tan ysgrifio i socials fi gyd. Uh, TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube. A gadw bod yn y sylwadau. Pa gêm fysech chi licio fi chwarae tro nesa? Gobeithio nathoch chi fwynhau a tara!